Gawn galw uh, Jonathan Edwards o Plaid Cymru ac a wedyn David TCA Davies. Jonathan Edwards. Diolch yn iawn chi, Mr Owen, ac mae'n uh, anrhydedd enfawr i wasanaethu dan eich arweinyddiaeth chi ac yn enwedig yn siarad uh, heddiw am y tro cyntaf yn iaith y nefoedd. A gai obeithio y fydd uh, yr egwyddor yma yn cael ei ymestyn i pwyllgorau eraill y, y tu yma, er enghraifft yr, uh, y pwyllgor Cymreig dan arweinyddiaeth uh, aelod seneddol, uh, aelod seneddol Mynwy. Rydyn ni yn cyfarfod i drafod cyllideb enbyd o siomedig. Roedd dadansoddiad yr OBR a oedd yn dod ar yr un adeg â'r cyllideb yn wirioneddol o ddiflas, ragolygon wedi eu is-raddio ar gyfer buddsoddi gan fusnes, cynhyrchedd a thwf economaidd, a hyn am yr ail gyllideb yn olynol. Mae'n glir bod yr athroniaeth o gywasgu ariannol ymledol, neu expansionary fiscal contraction, a ddilynwyd gan y trysorlys ers 2010 wedi methu yn llwyr. Hollbwynt llymder a thorri'n ôl ar fuddsoddi cyhoeddus oedd y dylsai fod wedi arwain at gynnydd enfawr mewn menter a buddsoddi preifat. Ynghyd â toriadau mewn buddsoddi seilwaith, y gwrthwyneb sydd wedi digwydd wrth gwrs.

Y canlyniad yn y pen draw yw bod y Trysolys wedi colli eu targedau dyled a diffyg o filltiroedd. Roedd hyn i fod dan reolaeth erbyn 2015. Roedd ei fod yn broject pum mlynedd. Mae'n edrych fel petai y byddai cywasgu ariannol bellach wrth gwrs am barau tan diwedd y ddegawd nesaf. Ni fydd haneswyr economaidd y dyfodol yn garedig iawn i'r Llywodraeth Brydeinig. Rydym yn gwynebu cenedlaeth goll o ran safonau byw, y y wasgaf fwyaf ers rhyfeloedd Napoleon, yn debyg o barhau tan o leiaf 2025 yn ôl y Resolution Foundation, a hyn wrth gwrs wedi'i creu oherwydd y y collapse y yn y yn y yn yr y yn y sterling, the collapse in the currency, it's been the least successful devaluation in history according to economists.

Ildio fy nghyfaill.
A, a fydda yng nghyfaill yn cydymdrino gyda'r ffermwyr y fydda yn disgwyl gyda'r bunt wan y fydda y defaid o faint bach yn gwerthu'n dda ar y cyfandir, ond bod hwnna ddim yr hyn y neges dw i'n clywed gan yn ffermwr i yn Meirionnydd. Jonathan Edwards. Wel, mae hynny'n wir, a o'n i'n darllen rhywbeth ddoe wrth gwrs yw bod disgwyl y bydd pris defaid yn enwedig a cig yn syrthio'n ddifrifol os mae Os mae Cymru'n ffindo ei hunan mewn sefyllfa tu allan i'r undeb twll lle mae'r peryglon ar gyfer y sector amaethyddol sy'n gwynebu ni yn y dyfodol agos yn beryglus iawn, rwy'n teimlo. Mae'n arweinydd seneddol i yn codi pwynt dilys iawn. Susan Ellen Jones.
Dwi'n cytuno efo'r Aelod Ambideus sy'n llwyr pan mae'n sôn am yr argyfwng yn byd ffarmio, ond ydy o'n meddwl

Yr Eurozone, sy'n cael ei difenwi mor aml yn y lle yma, yn tyfu ar raddfa gall economi Prydain ond breuddwydio amdani. Yr economi Gwyddelig, yn y trydedd cwarter, blwyddyn ar flwyddyn, yn tyfu 10.5 y cant y llynedd, lle mae economi Cymru, wrth gwrs, yn gwynebu tyfiant anemic iawn. A'r gwirionedd yw, fel y dywedodd yr Aelod dros y rhan y Rhondda, ar ôl y chwalfa yn 2010, ni aethpwyd i'r afael â'r diffygion strwythurol. Beth ddigwyddodd i beth ddigwyddodd i'r addewid i ymdrin â anghydraddoldebau cyfoeth sectorol a daearyddol? Wel, 'na beth oedd George Osborne yn siarad amdano tro ar ôl tro yn 2010. Maent yn gronig bellach, Mister Owen, ac yn gwaethygu. Dim, does dim rhyfedd, felly, nid yw'r meincie gyferbyn yn sôn am eu slogan, yr, yr cynllun economaidd hir tymor, bellach. Y gwirionedd yw bod yr economi'n gwynebu anawsterau difrifol yn y tynor, tymor byr i ganolog. A wna i ddim uh, disgyn i, de, i demtasiwn, uh, Mister Owen, i feirniadu'r Llywodraeth Prydain eto fyth am ddewis y llwybr Brexit mwyaf economaidd niweidiol. Digon yw dweud fod y strategaeth y cytunwyd arni ymlaen llaw o adael y farchnad sengl a'r undeb tolle yn cael ei gyfnodi mewn hanes fel gweithred o hunan-niweidio economaidd hollol ddi-deimlad. Nid dim ond ein masnach gydag Ewrop sy'n cropian at ddibyn trychineb. Os bydd y ddeyrnas gyfrifol yn gadael yr undeb tolle, bydd cytundebau masnach newydd yn cael eu trafod gan Lywodraeth y Ddeyrnas Gyfunol yn hytrach na'r Undeb Ewropeaidd. O ystyried dibyniaeth anghymesur y Ddeyrnas Gyfunol ar wasanaethau ariannol a phŵer lobi Dinas Llundain, mae'n gwir bosibilrwydd yr aberthir buddiannau diwydiant gweithgynhyrchu ac amaethyddiaeth Cymru er mwyn cael triniaeth mwy ffafrol i fuddiannau Dinas Llundain. Mae, mae, mae uh, cytundebau masnach, wrth gwrs, trade negotiations are a bargaining process. Uh, it's a negotiation between two sides

Fel y gosodir allan ym mapur diweddar Llywodraeth Cymru ar gytundebau masnach, mae llawer o ardaloedd a daaloedd trotaf Cymru yw'r rhai sy'n dibynnu fwyaf naill ai ar waith cynhyrchu neu diwydiant yr diwydiant amaethyddol, ardaloedd sydd debycaf o golli eu camau gwarchod wrth i Lywodraeth y Ddeyrnas Gyfunol ffarwelio hwyr chwilio am gytundebau masnach. And I have to say at this point that the, I will give way, that the, the Welsh Government's statement yesterday on trade was deeply disappointing.

I think it's a clear indication of some of the problems we're going to face in future. But to return to the budget, uh, Mr Owen, uh, mewn polisi arianyddol y mae'r perygl arall. Mae polisi arianyddol hynod lac gan y Banc Canolog wedi cynnal yr economi ers 2010, a bydd oes arian rhad yn diflannu'n rhaddol wrth i gyfraddau llo gychwyn ar eu taith tuag at normaleiddio. Yn ystod y cyfnod hwnnw, daeth twf economaidd wedi dod i ddibynnu'n fwyfwy ar wariant gan ddefnyddir fel canran o GDP. Bydd methiant i ail gydbwysio ym mhaith oddiwrth economi a gynhelir gan ddyled cartrefi yn rhwystr sylweddol yn y blynyddoedd i ddod. And the level of personal debt of course is reaching to the levels we were prior to the great crash in 2007 and that should be something that is of great concern to us all. Mae dirwasgiadau yn dueddol o ddod pob degawd, sy'n golygu i naw mlynedd wedi chwalfa ariannol fawr 2008 ein bod yn nes at ddiwedd y cylch na'i gychwyn.

O ystyried graddfa'r her, nid yw'r mesur cyllideb hwn yn addas o gwbl. Cyn ymdrin â rhai o gymalau'r mesur, carwn ganolbwyntio ar rai o'r darpariaethau sydd â swaith ar goll. Mae model economaidd y Ddeyrnas Gyfunol a ddilynwyd ers degawdau gan oll bleidiau Sefydliad San Steffan wedi ei selio ar hyrwyddo gweithgarwch a chyfoeth yn Llundain a de-ddwyrain Lloegr. Dylai'r anghydraddoldebau daearyddol o ran cyfoeth fod yn destun cywilydd i wleidyddion San Steffan. Mae naw o'r deg ranbarth trotaf yng Ngogledd Ewrop yn y Wladwriaeth Brydeinig, yn ogystal â'r un cyfoethocaf, ac yn anffodus wrth gwrs mae gorllewin Cymru a Gogledd Cymru ymysg y trotaf. Dylai'r Trysorlys fod yn ceisio ymdrin â'r record gywilyddus hwn, ac eto does dim yn y mesur cyllid hwn fydd o ddifrif yn mynd i'r afael â'r heriau o'n blaen. Efallai mai un o ganlyniadau Brexit fydd y bydd cwmnïau ariannol Dinas Llundain yn adleoli ym Mharis, Frankfurt a Dulyn. A ystyried hynny, dylai Llywodraeth Prydain ymateb i hyn trwy ganolbwyntio ar sectorau economaidd eraill, yn enwedig gweithgynhyrchu. Dylai hyn arwain at symud y pwyslais ymaith allan o du-ddwyrain Lloegr i'r cenedloedd a'r ranbarthau. Yn anad dim, dylai Cymru cael y grym cyllido i lunio ein economi ein hun. Mae'n warthus fod gan yr Alban a Gogledd Iwerddon setliad cyllidol a trethiannol llawer cryfach na Chymru, a oherwydd hyn fe fydd economi Cymru dan anfantais sylweddol. Yr wy'n methu deall Pam bod gwleidyddion o'r Pleidiau Unoliaethol yn pleidleisio o blaid rhoi fwy o bwerau i'r Alban a'r Gogledd Iwerddon nac y maent yn barod i ddarparu ar gyfer ein cenedl ein huned, ein hunain? Hyd yn oed o, o roi'r, o neilltu y rhanghydraddoldebau cyfansoddiadol, mae'n golygu fod Llywodraeth Cymru yn llai afal i ymyrryd yn ein economi. Os mai Brexit caled fydd hi, yna dylid datganoli portffolio cyfan o drethi gan gynnwys trethi teithwyr awyr, treth ar werth a threth gorfforaethol.

Wel, mae Aelod y Rhondda yn codi pwynt dilys yn bersonol, a ges i ddim y cyfle i wneud y pwynt yna yn ystod y ddadl. Bydden ni wedi moyn symud y Senedd allan o Lundain, oherwydd rwy'n credu bydd hwnna wedi bod yn symbl o'r angen i i ddatganoli'n economaidd y wladwriaeth Brydeinig. Ond ystyried bod y penderfyniad bellach wedi cael ei wneud a rwy'n llongyfarch yr Aelod am ennill ei ar ei welliant, Yy, y dyled nawr manteisio ar y cyfle i sicrhau bod y buddsoddiad hynny yn cael ei wasgaru yy, ledled y wladwriaeth Brydeinig. A rwy'n credu mae yna job gwirioneddol i wneud ar, ar hynny, a rwy'n edrych arno fe i gynnig arweiniad ar hynny o ystyried mai fe sydd wedi arwain y, y ddadl o aros uh, fan hyn. Y job bach iddo, iddo fe am y blynyddoedd nesaf. uh, well, y cwestiwn... Yeah, yeah. Miss Samuel Roberts. Um, y lefi prentisiaeth a cynlluniau prentisiaethau. Ond oes 'na amser i ni gael mwy o eglurder ynglŷn â chwmnïau a leolir eu prif-swyddfeydd nhw tu allan i Gymru gyda gweithwyr yng Nghymru, a'r arian sy'n cael ei drosglwyddo o'r drysoliaeth fan hyn i Gaerdydd, ac yn enwedig gyda'r lefi sy'n cael ei godi ar pedwar heddlu Cymru, sydd ar hyn o bryd yn cael eu casglu yn codi 1.5 oddi ar eu cyflogres nhw, ond sydd ddim ar hyn o bryd, o ddewis Llywodraeth Cymru, ddim yn cyrraedd hyfforddiant y rhagflaeoedd hynny. Wel, mae hwnna'n pwynt hollol teg o ran yr apprenticeships ar gyfer plismona, a yn sicr bydd hwnna'n bwynt y fydd aelodau o'n plaid ni yn codi yn ystod y ddadl pnawn yma gobeithio ar llawr y tŷ. Ond y cwestiwn sylfaenol, Mister Owen, sy'n rhaid i ni gofyn yw pam y dylid gwario arian trethdalwyr Cymreig ar brosiectau yn Lloegr tra bod Llywodraeth Prydain yn gwrthod buddsoddi mewn prosiectau Cymreig? Ac mae'n gwirionedd yn torri ar ddiwydion megis trydaneiddio reilffordd i Abertawe. Ni wedi clywed lot amdano y pwnc hynny yn barod yn ystod y ddadl. Os yw Llywodraeth Prydain eisiau codi cynhyrchedd mewn ardaloedd daearyddol sy'n perfformio'n wael, yna raid iddynt ail-gyfeirio buddsoddiad i'r ardaloedd hynny yn hytrach na lluchio popeth at Llundain. Mae pawb bellach yn cytuno bod buddsoddiad estyniedig tymor hir mewn seilwaith yn un o ragofynion llwyddiant economaidd. Os edrychwn ar fuddsoddiad ar fath dros y degawdau aeth heibio, yr hyn a welwn yw y cyfran anghymesur o fuddsoddiad o'r fath yn mynd i Lundain a de ddwyrain Lloegr, a gallwn edrych ar HS1, Lein Jubilee, Lein Victoria, Crossrail 1, Crossrail 1, Crossrail 2, yr M, yr M25, HS2. Ni fu buddsoddiad cyffelyb o unrhyw, yn unrhyw wlad na ranbarth arall o'r Ddeyrnas Gyfunol. Pam? Y mae oherwydd nifer y ffactorau, gan gynnwys agwedd llunlen ganolog y pleidiau unoliaethol. Gall hefyd fod oherwydd y modelau economaidd a ddefnyddir wrth werthuso buddsoddiadau o'r fath. O ystyried swyddi sydd wedi eu canoli yn Llundain, mae'r elw tymor byr ar bob bunt a fuddsoddir mewn seilwaith yn debygol o frynu uwch yno nac mewn rhannau eraill o'r Wladwriaeth Brydeinig. Mae hyn yn ei dro wrth gwrs yn arwain at sbeiral lle mae symiau cynyddol o fusoddiad trafnidiaeth yn mynd i Lundain ac yn ei dro mae rhanbarthau tlotaf yn mynd ar sbeiral tuag tuag ag yy i lawr. A rwy'n credu fod 'na wers i ni fan hyn yn yy yn cyd-destun Cymru wrth gwrs, a mae'r pwynt wedi cael ei wneud gyda fy nghyfaill o Ceredigion, bod y buddsoddiad ar lefel Cymru gan Llywodraeth Cymru ar hyn o fyd wedi wedi ei anelu yn yn fwy a fwy â Caerdydd a'r de-ddwyrain yn hytrach na cael ei wasgaru ar draws ein gwlad. Yn, yn 2015, 16, roedd gwariant cyhoeddus a nodwyd y pen yn 973 punt yn Llundain yn gyma, o gymaru â 444 yng Nghymru. Petai lefel y gwariant yng Nghymru yr un fath â Llundain, bysem yn derbyn 1.6 biliwn yn ychwanegol y flwyddyn i fuddsoddi. Mae rhang i dryddoldebau cyfoeth mor ddifrifol yn y Wladwriaeth Brydeinig fel y dylid anfon swyddogion y Trysorlys i'r Almaen i ddysgu'n ddysgu ganddynt hwy sut y gwnaethant ymdrin â rhang i dryddoldebau cyfoeth daearyddol yn dilyn Cwymp Wal Berlin. And essentially what they did in Germany of, of, of course was to make a strategic decision that they were going to deal with the wealth inequalities uh, within the reunified uh, Germany, Germany which was based on uh, operating aids and tax incentives uh, for, the, for, the, for the poorer regions

Mae Cymru wedi dioddef nid yn unig o ddiffyg sylw a buddsoddiad gan Lywodraeth y Ddeyrnas Gyfunol, ond o flerwch llawer Llywodraeth Lafur yng Nghymru a'i anallu i gyflawni. Mae ei hymdrech ddiweddar i greu strategaeth economaidd yn rhyfeddol am ei bod yn strategaeth heb unrhyw ddangosyddion perfformiad allweddol i fod yn ganllaw i'r sawl sydd fod i weithredu'r strategaeth ac i alluogi'r gweddill ohonom i fesur pa mor llwyddiannus yw ei weithredu. Gallwn hoffi nawr troi at y mesurau penodol yn y gyllideb, a roedd yn gyllideb wan iawn o ran y, y, y, y, y pwyntiau ynddi. O ran y gwyliau treth stamp, dywedodd Pwyllgor Dethol y Trysorlys, y Swyddfa Cyfrifoldeb y Gyllideb, sef yr OBR, a'r IFS i gyd y bydd, y, y bydd polisi Llywodraeth o roi gwyliau treth stamp y buont mor uchel ei gloch yn ei gylch yn gwthio prisau tai i fyny o ryw 10.3 y cant gyda'r rhan fwyaf o'r cynnydd yn dod trwodd eleni. Yn y gyllideb, neilltuwyd tri biliwn yn ychwanegol i gynllunio am Brexit. Felly, yn hytrach na'r 350 miliwn yr wythnos i'r gwasanaeth iechyd, yr ydym yn gwario yn agos i 58 miliwn yr wythnos ar fiwrocratiaid y Wladwriaeth Brydeinig, ac nid ydynt hwy, hyd yn oed, fel petaent yn rhoi'r atebion mae'r Llywodraeth eisiau eu clywed i'r cwestiynau nad oedd eisoent eisiau eu gofyn. Ar iddynt gynnig i ryw godiad pitw o 2.8 biliwn i'r gwasanaeth iechyd yn Lloegr dros y tair blynedd nesaf, mae hyn yn edrych fel rhywbeth rhy fach yn rhy hwyr o ystyried a storïau yn y wasg dros y misoedd diwetha'. Yng nghanol yr argyfwng y gaeaf, gwelwn effeithiau tangyllido cronig yn y gwasanaeth iechyd yn Lloegr. Mae'n amlwg na allwn ymddiried yn y Ceidwadwyr i ofalu am y gwasanaeth iechyd yn Lloegr, fodd bynnag, Dyw record llawer, yy, Llafur yng Nghymru llawer gwell. Fel gyda ran fwyaf o bethau, maent yn siarad digon da o eiriau teg yn San Steffan, ond lle maent mewn grym, mae'r stori yn wahanol iawn. Mae'r newidiadau i'r Credyd Cynhwysol, neu'r Universal Credit, a chynlluniau i wneud i ffwrdd â'r cyfnod cynchwynnol o saith diwrnod i hawlwyr pan na fesiant wedi bod yn gymwys i gael budd-daliadau, a lleihau'r cyfnod aros, yy, presennol o chwech wythnos y rhan fwyaf o hawlwyr i bump wythnos i'w groesawu, ond mae hyn yn gyfystyr mewn gwirionedd i roi plaster ar goes sydd wedi torri. Mae'r ffordd di-drefn y cyflwynodd y Llywodraeth y Credyd Cynhwysol a'r modd y gweinyddir cynlluniau lles yn ehangach yn gywilyddus. Mae'n ymwneud â chwmnïau preifat mewn lles yn anfoesol ac yn anghyfrifol. Ni ddyle cwmnïau fel Capita elwa o drueni pobl eraill. Rydym yn croesawu cyflwyno treth ar werthiannau a gynhyrchir yn y Deyrnas Gyfunol a fydd yn effeithio ar fusnesau digidol mawr fel Apple a Google. Ond unwaith eto, fodd bynnag, gwyddom fod y Tyriaid yn gwrthwynebu llawer o newid yn strwythur ein system dreth, sydd ar hyn o bryd â thyllau dianc sy'n caniatáu osgoi gwerth 13 biliwn mewn trethi, a pheidio â talu mwy fyth hyd yn oed. Doedd dim ymrwymiad penodol i gynyddu cyflogau gweithwyr y sector gyhoeddus chwaith. a rhewwyd eu cyflogau ac a gadwyd wedyn ar un y cant ers 2010. Diolch i chwyddiant, mae hyn yn golygu fod y cyflogau nyrsys wedi torri mewn gwirionedd o 14 y cant. Mae lla, y, y, y, y Blaid Lafur, yn anffodus wrth gwrs, y, yn methu wneud yn iawn am y can, cam hyn yng Nghymru, er bod ganddyn nhw y, y pwerau i wneud y, hyn, fel mae Llywodraeth yr SNP wedi llwyddo wneud y, yn, yr Al, yn yr Alban. Mae Cymru dal yn derbyn llai y pen na Llundain. Yma y mae rhai o gymunedau tlotaf Ewrop ac ac y mae toriadau enfawr mewn cyllid o ganlyniad i Brexit ac her sylweddol i'n yy i'n sectorau allweddol i'n economi ni. Ac eto mae'r Canghellor yn dewis defnyddio ystadegau'n fyddai'n fwy addws addas un o fysiau mawr coch yr Ysgrifennydd Tramor. I honni y bydd cynnydd o 1.2 biliwn yng Nghyllid Cyhoeddus Cymru o gyllideb yr hydref. A oedd e'n diddorol iawn yn ystod cyflwyniad yr Ysgrifennydd Gwladol, wnaeth e ddim ddefnyddio'r ffigwr hynny yn benodol yn ei araith, achos mae'n gwybod, fel dywedodd yr, Arweinydd y Blaid Lafur yma heddiw o ran yr Aelodau Seneddol Cymreig, bod dros hanner o'r arian yna yn benthyciadau, yn fiscal transactions, bydd rhaid i Llywodraeth Cymru talu yn ôl. Doedd dim sôn am Trydyn Eiddo reidrwydd, reidrwydd, a sydd wedi cael ei canslo wrth gwrs, er yr addewid a roddwyd. Dim sôn am y morlyn llanw yn Bae Aber Tawe, a dim golwg ohono fe yn, yn y gyllideb. A chyllid i wasanaethau datganoledig rhyw 750 miliwn yn, yn is nag y buont ar ddechrau'r uh, ddegawd. Dyna record y Llywodraeth Brydeinig pan mae'n dod i Gymru, uh, Mr Owen. Mae'r stori'r gyllideb hon yn hollol glir. Nid yw San Steffan yn becso am Cymru.